Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vumune. Loko swi ri tano, mi fanele ku hi vona hi ri malandza ya Kreste ni valanguteri va swihundla swa Xikwembu. Sweswi ke, leswi lavekaka eka valanguteri hileswaku munhu a kumeka a ri la tshembekeke. Eka mina, i mhaka leyintsongo ngopfu ku avanyisiwa hi n'wina. kumbe hi huvo ya vanhu, naswona hambi a ri mina a ndzi tiavanyisi. A ndzi titwi ndzi ri ni nandzu wa nchumu, kambe leswi a hi swona swi ndzi endlaka la lulameke. Loyi a ndzi avanyisaka i Hosi. Hikokwalaho mi nga avanyiseli nchumu makumu. Nkarhi wu nga si fika, yimelani Hosi yi ko yi vuya, hi yona leyi yi nga ta humesela erivaleni swilo swa munyama leswi fihliweke, ni ku paluxa makungu ya timbilu ta vanhu. Kutani hi kona un'wana ni un'wana a nga ta kuma ku dzunisiwa ka yena loku humaka eka Xikwembu. Hikwalaho ka n'wina, vamakwerhu eHosini, leswi hinkwaswo ndzi swi tekile swi ri leswi kongomaka mina na Apolosi leswaku hi va swikombiso, mi ta dyondza leswi marito lawa ya vulaka swona lama nge, U nga tluri leswi tsariweke, nakona ku nga vi na un'we wa n'wina la tikurisaka hi ku tsakela un'wana a sandza un'wanyana. Hikuva i mani la ku tlakuseke ku tlula van'wana xana? Xana u na yini lexi u nga nyikiwangiki xana? Kutani loko u nyikiwile, hikwalaho ka yini u tidzunisa, onge hiloko u nga swi kumanga hi ku nyikiwa xana? A ndzi ri, Mi ri mi ni hinkwaswo leswi lavekaka. A ndzi ri, Mi ri mi hundzukile swifumi. Mi nga ku, Mi hundzukile tihosi hi n'wexe mi nga ri na hina. Mawaku loko onge mi hundzukile tihosi hakunene, na hina hi ta va tihosi swin'we na n'wina. Mina ndzi vona onge Xikwembu xi vekile hina vaapostolo ku yima hi le ndzhaku ka hinkwavo. Hi fana ni vanhu lava xa vona ku nga ku dlawa ntsena, hikuva hi hundzukile xihlamariso emisaveni hinkwayo, emahlweni ka tintsumi ni emahlweni ka vanhu. A ndzi ri, Mi ri hi swihunguki hina hikwalaho ka Kreste, kambe n'wina mi vanhu va vutlhari eka Kreste. A ndzi ri, Mi ri hina hi hava ntamu, n'wina mi na wona. A ndzi ri, Mi ri n'wina ma chaviseka ngopfu. Hina ha soleka. Ku fikela sweswi hi twa ndlala ni torha. Hi swerile. Ha bukuteriwa. A hi na kaya. Hi tihlakata hi ku tirha hi mavoko ya hina. Loko hi rhukaniwa, ha katekisa. Loko hi xanisiwa, hi lehisa mbilu. Loko hi lumbetiwa, hi hlamula hi marito ya tintswalo. Hi hundzukile thyaka ra misava ni tala ra hinkwaswo leswi cukumetiwaka. Ku fikela namuntlha, ndzi tsala timhaka leti ku nga ri ku mi khomisa tingana kambe ku mi tsundzuxa tanihi vana va mina lava rhandzekaka. Hikuva hambi mi nga va ni vadyondzisi va madzana-dzana eka Kreste, a mi na vatatana lavo tala. Hikuva eka Kreste Yesu ndzi hundzukile tata wa n'wina hi ku mi tivisa mahungu lamanene. Hikokwalaho, Ndza mi khongotela leswaku mi tekela mina. Hi swona leswi endlaka leswaku ndzi mi rhumela Timotiya, n'wana wa mina la rhandzekaka, la tshembekeke eHosini. U ta mi tsundzuxa mahanyelo ya mina eka Kreste Yesu, hi laha ndzi ma dyondzisaka ha kona hinkwako, ekerekeni yin'wana ni yin'wana. Van'wana va n'wina va tikurisa wonge hiloko ndzi ta ka ndzi nga ha ti le ka n'wina. Kasi ndzi ta ta eka n'wina hi ku hatlisa, loko Hosi yi swi rhandza. Hi kona ndzi nga ta kuma, ku nga ri leswi vatikurisi lava va vulavulaka swona, kambe leswi ntamu wa vona wu nga swona. Hikuva Mfumo wa Xikwembu a hi mhaka ya marito, i mhaka ya ntamu. Xana mi tsakela yini? Xana ndzi fanele ku ta eka n'wina hi nkhavi, kumbe hi rirhandzu ni moya wa musa xana?